Mae modd i wefannau bro a'r papurau bro weithio ochr yn ochr, fel bod y cyfan ar ei hennill. Mae yna lawer o bobl yn dibynnu'n llwyr ar bethau digidol i gael eu newyddion a'u straeon, ond mae yna rai yn licio print a phapur bro traddodiadol. Yym, dio'm yn broblem, ond mae'n gyfle i wneud pethau bach yn wahanol a helpu'n gilydd.
Mae gwefan Fro a phapur Bro yn gweithio'n wahanol. Mae un yn dda am un peth, a'r llall am rywbeth arall. Mantais gwefan Fro yw bod yn lle da i dorri'ch newyddion diweddara un, i rannu fideos, blogiau byw, ac i gael ymateb ar y funud. Mantais Papur Bro yw bod yn gofnod gwerthfawr ac yn lle gwych ar gyfer erthyglau hirach, colofnau, ysgrifau a phosau. Meddyliwch am rywun yn codi arian trwy wneud taith gerdded. Mi all y wefan fro gyhoeddi fideo bach bob dydd ac ypdêts. Ond Papur Bro frydd yn crynhoi'r cyfan ac yn ei roi ar gof a chadw. 'Sa chi'n meddwl am gêm bêl-droed er enghraifft yym gallu'r gwefan Fro ddal cyffro byw y gêm, dangos y goliau syth wedyn, cael sylwadau ffans, ond yn y papur Bro yy allwch chi gael stori am hanes y clwb neu bortread o un o'r chwaraewyr. Efallai bod podlediad yn gyfrwng da ar gyfer uchafbwyntiau a chyfweliadau o Steddfodau lleol, ond mae'r papurau Bro yn berffaith ar gyfer cyhoeddi gwaith llên buddugol a fod yn gofnod o'r holl ganlyniadau.
Chwiorydd yw'r gwefannau bro a'r papurau bro. Nid cystadlu, ond cryfhau. Mae'r ddau yn rhan o'u cymunedau ac yn cyfrannu mewn ffyrdd gwahanol, a chyrraedd mwy o bobl. Roedden ni ym Mro Wyddfa isio cyfweld efo merch leol sy 'di dechra podcast am wrachod. Ar ôl sgwrsio efo hi dros Zoom naethon ni fel criw ifanc ac o'r Wyddfa gyhoeddi'r erthygl yn crynhoi'r stori yn y papur bro ond yym do' na'm lle i gyfnodi bob dim diddorol o'dd ganddo i ddeud yn y papur so nathon ni yym rhoi trac sain o'r cyfweliad llawn ar yy ein gwefan bro Roedd batri chwech dim i bobl allu clywed y cyfan. Mae gan bapur Bro Clonc golofn rheolaidd o'r enw Cadwyn Cyfrinachau, lle ni'n holi cwestiynau i ddod i nabod rhai o ieuenctid yr ardal yn well. Er mwyn annog pobl i brynu'r papur, ni'n cyhoeddi pwt bach o'r erthygl ar Clonc tri chwech dim er mwyn i bobl gael blas a bod eisiau darllen mwy. Fe gynhaliodd Papur Bro y Ddolen gystadleuaeth gelf i blant ar y thema Fy Milltir Sgwâr. Roedd cymaint wedi cystadlu ac ro'n i'n gwybod byddai ddim modd rhoi lle i bob llun rhwng cloriau'r papur. Felly fe greuwyd fideo a'i gyhoeddi ar Bro Aber 360 gan annog pawb i brynu'r papur er mwyn gweld rhestr o'r enillwyr. Mae'r we a'r cyfryngau digidol ar flaen bysedd ein pobl ifanc y dyddiau hyn, a rhai chydig yn henach fyd. Dyna ffordd llawer o bobl bellach i gymryd rhan. Cymryd rhan yn y gymdeithas drwy'r Gymraeg, a dyna beth sy'n bwysig. Cyfryngau i wneud gwahaniaeth yn lleol yw papurau a gwefannau bro. Straeon lleol gan bobl leol. Mae'r cyfryngau yn cynnig gwahanol bethau, pob un o'i gryfderau. Wrth rannu'ch stori tro nesaf, meddyliwch sut allwch chi fanteisio ar y wefan fro a'r papur bro i ddeud eich stori yn well.